Mukama bampeera obusingye n'obuteeka, Mukama bampeera amagara gatahwaho, imwe mukaakiira akatu k'entarama mwatarama, nimuza kutaramuuka n'amagara, nimuza kutaramuuka n'obugabirizi, nimuza kutaramuuka n'obusingye. Ebi ebi ndikuba nimbareetera aha, nimba nimbita aha puratifomu ngu mbitsindikire abanyaruguru ngu naaza kubateera. ngu oine akati k'entarama niwe arikutaramisa abacwezi, haza ow'akutaramisa abacwezi naaza kubateera paka mugarukye omu bucwezi, obusingye b'ediini yaanyu nari obucwezi b'ediini, haza mureebe oku oburungi nari oku ensi yaitu yaashemera. Mbagambire, buri omwe weena n'obu akuba ki Bishop, n'obu yaakuba Paapa mwine, n'obu yaakuba oha mwine, n'obu yaakuba Bungyereza mbaine, A Nkabateera bongyereza abo naabateera tiba bongyereza niyo yaabaire eine amaani, niyo yaabaire neekirayo kuterekyerera, niyo yaabaire neekirayo kugira ngu ebyayo tibikuhinduka, ngitaire naagita ahansi. Naateera Mirka buri kimwe kyona, i hati mbwenu tinkumanya n'okumanya. Paapa we Paapa naaraara omu ngaro zangye ndaara nimuteera ahabw'okuba obusaasi oburi ahari Paapa taine Paapa orasaasire nk'ogu ari boona boona Saudi Arabia obwo obugabe omugira ngu bwo n'obugabe bw'amaani ningyenda mbateera mba ntsiga nibarra nibatonzya nibarra nkwata omuhanda gwangye ntsya muka Nyabitanga buri omwe buri omwe buri omwe, n'omwana nangu n'abo abari aha puratifomu, ku arikugira ati bagume akantama, emyoyo emuteera, ku arikugira ati baitu ogu akabaata, omu kasheeshe owaabaire araara kubi. Nkabagambira nti Oringamba kubi ariyo araara kubi n'eka ye n'abaana be na rizaaro ye, ahabw'okuba nooba ogambire entumwa ya Ruhanga. Nkareetwa abacwezi nyowe tindareetsirwe muntu, nkareetwa abacwezi nyowe tindaizire kwegamba, nkareetwa abacwezi nyowe tindaizire kubashemeza, nkareetwa abacwezi nyowe tindaizire kukora bizinensi, nkareetwa abacwezi tindaizire kumanywa, nkareeta nkareetwa abacwezi kugamba eiziina ryabo n'amaani gaabo. Iwe waaheza kungamba kubi, n'eriizooba na nyencakare nabwabaho, oburungi bwona, n'okushemererwa n'amashemererwa, na rukundo n'okukundwa nibaba baabikwihaho, nooza kwangwa n'ekishaka kikwangye, n'ente ekwangye, n'enkoko ekwangye, n'embuzi ekwangye, na nyoka akwangye, na sho akwangye, oze omu nsi otsigare wenka. Haza ku oriba bwengye yaakutaayaayira ogwo otaremwa, oryamanya oti, Nkaanga baguma. Ka mwije mureebe baguma naamanyisa ki kutandikana n'ogu omwaka paka ogurikwija, ahabw'okuba ogurikuza kweyongyeraho, ensi yoona eryaba yaataaruukire eriyo neesherura baguma, haza nimuba mutakusherura baguma, nimuba nimusherura abacwezi, ahabw'okuba abacwezi bakareeta baguma. Ku noogira ngu tibarandeetsire, kuri ndi omu mahanga naanye ninkora obuhuuku, naanye kuri ntakugamba nk'ebi. Kwonka ku bandeetsire, bampa ebigambo naabigamba, Haza ebyo ebigambo n'abo abandeetsire nibo barikwija kuba nibabeeta ngu mwirooko muze kusherura baguma, nooba oine akatu k'entarama mutaramireyo kandi mugire amagara agatahwaho. Mukama bampeere obusingye, reka tuteeranire omu muhaasiriro gw'abataremwa.